Temaşevanên hêja û delal em hatin xeleka xwe ya dawî ya ji herêma me ya Tilkoçer. Niha em ê hinekî dîroka wê û girêdana wê na bi çi qasî bina tewama ya Kurd vegirê da ya em ê diyar bikin. Ji derme digihêne heta ji xwe dîroka kevnar em nakevine mesela wê na da heta beriya sê sed çar sed salî û bêhtir jî girêdayî bû bi herêma me ya Şingalê ve. Yanî herêm destê birayê me yê Êjdî de bû. Û wextê ku Mîreşîna Cizîra Bohtaş xwe hebû ew jî hezar û sedî me heta hezar û heşt sed û çil û heftê zayînê di demekê de kete destê we de ji ber ku wê wê Mîreşîna Cizîra Bota di dema mîrekê me de wê û birayê me Êzidî milmilanî. Sîra bi hev dûr dikin carna dikerna şerada jî bi hev dûr e carna jî ew herêma me ya Tilkoçer dikeve destê mînekên Cezîra Vota de. Wekî dî me got xwe çêregeha birayê me yê koçerê eşîra me ya Mîra bûn û ew her tim li wê dê serbest bûn û lê digerihan Şamar êla me ya Şamar ê birayê me yê Şamar wextê ku Nakûkî ketina qebawa û malbata Siûd e li Siûdiyê

heşt sed û şêst û heşt êrîşî girêdayîra kirin û hemû çîroka girêdayîra bîstî û girêdayîra komkulî girêdayîra pêk anîn û wekî tirkê hezar û neh sed û çar a xwestin herêmê bistînin bi kotek lê Îbrahîm Başayê Milî di rûyê wa de rawestiha û nehişt û ew ji deverê dûr kirin Divê hingî birayê me Brahîm Başayê milî li herêma me ya Serêkaniyê û Hesekê bû û ev herêma heta quntara Tiyayê Şingalê di destî wî de bû, heta Tirkoçê di destî de bû. Lê em karin bêjin li ber ku koçerên me yên mîracî li vê herêmê bûn, xuya dikir hinekî têkilî neqebawa û birayê me yê Şemerdaha bû, awa ew ketine hevpeymana Şemerda. dijî Îbrahîm Başayê Milî yê Kurd, lê Îbrahîm Başayê Milî bi ser ket. Di wê demê de ew hemû dûr kirin. Yanî em karin bêjin ku birayê me yê eşîra me ya Mîran bûne alîkar destpêka wê bi birayê me bi êla Şemir re heta ku li herêmê bi cih bûn. Heta carna jî piştî ku bandora Îbrahîm Başayê Milî ji herêmê rawesta û ji aliyê hikûmeta Fransî wana ve jî

Hezar û neh sed û pêncî wekî dîsa vê jî neqlîn ne di hamê hadî kurê îm Hemedê di hamê hadî şerek dijî birayê me yê koçera ya Eşîra Mîra bavkê warseriya taybet li helêma li herêma Swêdiya Hemed Alî û herêma Qulduman li wada êrîşî wakir xwest go Çêyregihên we ji Waxbistê ne û gotineke wî hebû, digot, Ez ê konê xwe li ser çemê ava mezin deynim. Çima em vexa lapeya dikin? Dibe dema ji ber ku dema ku hatin xwestin bi hêzê xwe li beda bi cih bikin û û hebûna xwe paya kin jî li her ême mixabin wê yekê. Ewî Mihemedê diham û bavî diham vê têbînin. Bavî diham ne pêre bû, ne bûyî şererebû, û dijî kurê xwe gulê kurî şer bi serê xwe dikir û gelek ci Amêrê dî jî nepêrebûn. Ew î diwezê herêmê ji koçer astê min gima heta ava mezin wezê konê xwe wir ava kim. Şer çêbû jî digotinê şerê Swêdya Mihemed Elî, şerê çem. Şerê çem dîsê koçerê me jî yê jinek jî û û di camêr jî pak rewan ketin lê bi ser neket. Hêcayan bêjin jî ku heta birayê me yê Kurd ê Başûrê Kurdistanê herêma Tawusê û erebê wir jî artêşa wir jî hatine arî kê hêjan û hatine arî koçerê me hatine arî koçera dijî Mihemedê Diha lê rejîma Sûrî dixwest arî Arî şema rabikê lê bi ser neket û Mihemedê Deham jî bi ser neket. Mixabin helwestê necatperestî ji rejîmê gelek rejîma desthiladarê hikûmeta Sûrî pêk hatin çi di derema Cemal Abdinasir ya heta carna beriya wê jî xwe pişt ya baz da gelekî piştgiriya birayê me Ereb hate kirin heta got herê me de bicih kirin lewra wê jî bi şamara ra ev aşîrê me Erebê dî jî weke cewala weke şerabiya û ewrî hatin bicih bûn di herê me de lewra niha herê me Tilkoçer gelek gund û û çanda Erebî tê de bi cih bûwa ji geleka we rê herêm herêma Ereba ye lê di koka xwe de herêm herêma Kurdî ye. Ereb kirin bi ser de hatiye mîna gelek cihê me yê dî Tirkê jê derê me yê vê herêmê divê xeleka me ya çarê de em ê bêjin jê der Ez spasiya mamosta Lewend Kardoxê dikim spasiya germ ku pirtûkek çêkiriya bi navê Herêma Dêrikê bi erebî Mintaqat El Malikîyê, Mintaqa Dêrik, Mintaqa Dêrik û bi kûrahî ser nivîsandiya. Wekî Tirkê Azad Elî gotarak Ewî jî bi erebî nivîsandiye lê ez bi kurdî bêjim çarenûs e herêmên Rojavayê Kurdistanê, Masîr, Manatîq, Xerbî Kurdistan. Ji xwe seydayê cegir xwîn jînenî jîne nîgariya min da navê pirtûkayê hûla yanî muzekeratî ewî jî behsa wa helwesta seyî kiriya û dostekî min mamosta Mihemed Mamosta Hisên Osman ji min re ser mesela şerê Çemê Swêdiyê ê şerê Qul doman kir û min ji Dernadî jî pirsî, awa jî ji min re behsê kiriya. Wekî dî birayê me yê hêja Mihemed Reşîd Bavê Soba spasiyên germ bû wî jî, ewî jî gelek cara ji me re behsa Herêma Tilkoçer û gerê Elî Qasima û wa gunda kiriye û navê Kurdî hemû wî jîkare kirina û ji xwe wilo jî mamosta Muhsin Şêxê û mamosta Darab Şêxê jî ewa jî gelo car ji min re behsa ciwa colo kiriye û min jî ser lêkolîn kiriya dawiya vê xelekê em spasiya we guhdariya we dikin em hêvîne got we sûdeyek qenc jê wergirt pê û himêne di xweşiyê de.